Insellmulkom, xx, ma nistax ngħajjed. Mis-Silent City għaliex illum it-triq tagħna ħammorru nżuru li xi ħadd li joqgħod propjament joqgħod fit-triq ingwanes. Eżatt, għax Fader John Alvellino għalina li u xtaq il-jum il-imtina għalhekk il-personalità ta' din il-ġimgħa u xi ħadd propju minn triq ingwanes fl-imdina. Tlaqna. Araħ li beża l-okkazjoni, kif? Tajjeb, grazzi, li tajjeb. U sinjuri, il-personalità tal-lum huwa Antonio, Antonio. Bartolo. Bartolo. Bartolo. Illi huwa minn triq ingwane, su xek. Ġol imdina. Ġol imdina, importanti. Xtajdinnek fuq di triq, xanda interessanti triq. Dan huwa t-tielet isem ta' triq. L-ewwel isem kien ħalet imwieled fi żmien l-Arab. Għax il-bieb tal-imdina jmiss fil-kien mhux hemm fuq. U mbagħad semmewha strada lunga xi l-itwal triq tal-imdina li tibda minn Prazza tal-Griegi sal-pjazza tal-logħob tal-Kunsill in-naħa l-oħra tal-belt. U mbagħad bħala tifkira tal-ewwel familja nobbli li ġiet f'Malta li huma ta' disel Spanjol huma l-familja Ingwanez li għandhom il-palazza hawnhekk fil-bidu tat-triq. Għalhekk semmew għalihom imbagħad. Imma xi tfisser għalik di triq? Eh, għalija tfisser ħafna x'hawnhekk trabbejna aħna, twilidna aħna u eħxna ċertu żmien. U kemm bħala familja kemm kontu il-konflitt? Kemm il-konflitt dina? Flim minn dejjem, missieri minn dejjem hawn, dawk razza minn hawn, familja minn hawnhekk għax iċċekkjajt naqra fir-reġistri tal-katidral iktar għax hemmhekk hemm iktar informazzjonijiet eh, tal-qedem, tifhem. Hu trabba hawnhekk ukoll u żżewweġ u baqgħu hawnhekk. U hawnhekk kien joqogħdu huma, hemmhekk kien joqogħdu ħutu, ġiex ħutu f'dik id-dar hemmhekk. Hekk u n-nies hawnhekk kollha kienu mimlijin dawn id-djar, issa llum ma baqax ħafna joqogħdu hawnhekk u nbidlu xi oħrajn. Insomma, ma dejjem baqgħet di triq bħala Antonio, minn di triq, għatriq li jmiss. Il-fuq, il-fuq, il-fuq, il-fuq, morru. Rajnik bil-kostum, għat naraw kim somma, għalix? Għax il-kostum, dan huwa kostum medjevali. Ekku, l-imdina, il-glorja tagħha kienet dak il-periodu medjevali. U inti tilbes f'daw li jagħmlu l-rappreżentazzjoni. Minnhom jiena huwa dan li nagħmlu aħna, jgħid ma' kumpanija jisimha San Michele, u flimkien moħrajn nipparteċipaw fil-Festival tal-Imdina, eh, il-Festival Medjevali. Issa, gurzita ta' Sandel ħansasik, kif tamlu shopping intom tal-imdejna? Shopping. Għabel kena ħanut tal-grocer, konna nirranġaw l-affarijiet. Eh, u trakk jiġi biħ il-ħaxix imma l-bicċa kbira morru barra. Nixtru rabat. Jidħol fil-pjazza biss, jidħol fil-pjazza biss. Għambat minn hawn fuq l-idej. Fuq l-idej biex hekk. Fuq l-idej. Fil-fatt eh, jiena wieħed li qtajt il-plastik hawnhekk għax ma nissaportiħx jiena għandi l-ilma għandu toma ħażina plastik ma nissaportiħx jiena dar għandi xejn plastik li f'ċeramika u ħġiġ. U għamilt l-over l-reverse osmosis u qed nixrob iktar

U fejn il-palazz ta' Vilhena? Għaliex ibnab? Ġibtna hawnhekk għax inti l-ewwel ħaġa li li ma tix tiltaqa' huwa l-bieb tal-Imdina. Dak il-ġmiel ta' monument sabiħ arkitettoniku b'dawk l-erba' parafernalia, biż-żewġ iljuni. Parafernalia? Iva, dawk għax ha grupp ta' grupp ta' strumenti tal-gwerra. Tifhem dak hija parafernalia, spinalia, hekk li aħna Malta għandna biss sitta Dawk it-tnejn tal-bidu tal-pont u erba' qegħdin fuq il-palazz fejn kien il-palazz tal-Capitano della Verga fejn kien il-gvern ta' dak ta' dak iż-żmien medjevali. Dawk huma prezzjużi ħafna xi aħna hawn Spanja għandna biss minnhom dawk. Tifhem? U l-palazz fil-Ena dana sabiħ immen, l-arkitettura tiegħu hija sabiħa u kif inhu mqassam. Qabel xejn dak kien il-palazz amministrattiv u n-naħa l-oħra kien il-Palazz tal-Ġustizzja, għax il-Kavallieri ħallewilna l-ġustizzja hawnhekk, ħallewilhom li jmexxu l-ġustizzja, ħabba n-nobli għax kellhom ħafna artijiet għall-annimali, eċċetera. Ħafna dawn il-problemi kienu jsolvuhom huma lokalment. Kienu qishom lokalità għalihom. Iva, iva, iva, iva, iva, iva. U sabiħa l-bitħa, għax il-bitħa hija forma ta' teatru, Fil-fatt hawnhekk fis-sajf kienu jsiru ħafna kunċerti, teatri, eċċetera għax waqt ir-restawr instabu ħafna toqob hemm fuq fejn kienu jdaħħlu t-torċi, l-bnadar biex iżejnu u jagħtu d-dawl. Inkomplu. U kultant tara xi karozzin ukoll. Pjazza San Pawl fejn hawn il-Katidral. X'jgħid fisser għalik il-katidral? Katidral għalija jfisser ħafna x'hawnhekk jiena u l-familja tiegħi kollha u ħafna oħrajn tgħammidna u għandi kollha qegħdin midfunin hawnhekk. Barra minn hekk, il-katidral hija l-iktar binja imponenti li hawn fl-Imdina, l-iktar waħda għolja u imponenti. sia min-naħa ta' ġewwa kif ukoll min-naħa ta' barra, għax meta Gafa għamel il-proġett, peress li hawnhekk ingħataw id-djar, qalhom xi darba hawnhekk għad tiġi pjazza miftuħa, allura ħa nagħmel faċċata imponenti. U min-naħa l-oħra biex ikun jidher minn Malta kollha, ħalli meta l-Maltin iħarsu lejn il-katidral jiftakru li l-fidi tagħhom ġabilna l-Appostlu San Pawl. Issa ġibtna fuq is-sur, ma nafx ġibna nagħmel, kont mur tiġi dir nagħmel, inti hawn x'ġam x'għamel. Hawnhekk kienet il-post ta' rikreazzjoni tagħna tan-nies tal-Imdina fis-sajf, speċjalment konna nġu hawnhekk fil-għaxija, speċjalment f'din il-biċċa hawnhekk ra noqogħdu nitkellmu, napprezzaw, qabel ma kienx jidher dawl konna noqogħdu niċċajtaw qed nara dawl X'imkien, illum kullimkien jidher hawn il-qawra, buġibba, tifhem. Mela qabel ma kien jidher xejn dawn. Dak ma kien hemm xejn, ġaqas dawn ma kien jidher xejn. Dik kienet l-imtarfa hemmhekk fejn kien hemm l-isptar navali u l-loġigs tas-suldati hekk u dana. Il-wied sabiħ ħafna hawnhekk. Mbagħad il-mosta, in-naxxar, il-gargur u jidher kwart ta' Malta hawnhekk għandek il-Belt Valletta, tletti bliet, sa s-Siġġiewi għaw sal-airport jidher, hekk fil-għaxija tara. Jidher ix-xefaq tal-bo, ħaġa importanti x'jidher għaw. Sqallija. Anka x'inti tħossok daqsxejn sqalli minn ġewwa mill-ftit. Isma' Antonio, Grazzi tad-dawwra li dawwartna tajjeb u ma nieqfux. Però bħal ma milna lil ta' qablek, li kieku ma kellekx tkun mill-Imdina, imma kellek tagħżel belt jew raħal ieħor f'Malta u Għawdex, liema tagħżel? Kont immur post tal-kwiet li huwa Ħad-Dingli. Mela, il-personalità li jmiss ħa tkun minn Ħad-Dingli, bħal ma kont inti mill-Imdina. Eżatt, grazzi, grazzi, grazzi.